Ġesù qal, Kollox hu mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rad ruħu. Marija Ommu kienet hemm, wieqfa taħt is-salib, imnikkta, titniet, imbeżża', għajjiena, imbikma. F'waqt wieħed, ħsibijietha marru lura fi żmien meta flimkien ma' Ġużeppi marru jippreżentaw lil binhom Ġesù fit-tempju. Ftakret fi kliem Xmun, Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh. U inti wkoll sejf jinfidlek ruħek. Dakinhar hemm fit-tempju b'tarbija f'idejha Marija ma setatx iżżewweġ il-ferħ mat-tbatija. Kienet staqsiet lilha nnifisha niket bit-twelid ta' ħajja ġdida Niket li jkollok min jgħajjatlek ma? Niket f'li tara lil ibnek jikber u jissaħħaħ mimli bl-għerf u li l-grazzja ta' Alla kienet fuqu? Hemm Taħt is-salib, Marija fehmet eżatt x'kellu jkun is-sejf li kellu jinfed lil ruħha. Marija, l-omm li baqgħet sal-mewt ta' binha fuq is-salib. Itterraq, imnikta, imbeżża, għajjiena b'tant ħsibijiet. bla saħħa, imbikkma f'dan il-qwiet ta' dmugħ. Inħares illum lejn Marija bil-wieqfa taħt is-salib u bħal nerġa' nara tieħu nifs il-ħajja. Nara lil Marija addolorata, f'dik l-omm, dejjem b'qalbha ttaqtaq li tisma' l-misħuta aħbar li binha nstab mejjet bit-teħid eċċessiv tad-droga. F'dik l-omm li tul dawn is-sentej ta' pandemija għexet mumenti ta' dlam, u biża'. Tipproteġi u ssostni lil bintha li hija vulnerabbli. Il-ħsieb li jimqar ftit sintomi ta' influwenza jista' jkun il-kaġun ta' tmiem il-ħajja kissirha mentalment u psikoloġikament. F'dik l-omm li Ġurnata fost l-oħrajn qamet bil-ħsejjes tal-bombi u l-isparar. Ta' fuqha senduqa flimkien ma' uliedha telqet tħaffef lejn il-fruntiera ta' pajjiżha mal-Polonja. Imma tgħid x'sar minnhom żewġi, ħuti u familti, kienet ta' spiss tesklama. Nara lil Marija Addolorata f'dik l-omm li qed tbati fis-skiet. Tgħix maqfula fi ħsibijiet ta' biża' u terrur minħabba vjolenza domestika li hi u wliedha qed jesperjenzaw fil-bejta ta' darhom. F'dik l-omm imsallba bil-problema ta' żewġha li jonfoq kull sold li jaqla' fix-xorb. F'dik l-omm li ġiet abbandunata f'darha stess mill-istess uliedha. F'dik l-omm li ħarqet saħħitha biex tieħu ħsieb żewġha, li spiċċa pparalizzat f'siġġu tar-roti wara inċident li kellu fuq il-post tax-xogħol. F'dik l-omm li qatt trid tqum mill-ħolma kerha li qed tgħix ta' binha li ħareġ filgħodu kmieni għal ġurnata xogħol oħra u baqa' qatt ma daħal lura id-dar. Nara lil Marija Addolorata f'dik l-omm li qed trabbi lil uliedha weħidha, terfa' l-irwol kemm ta' omm kif ukoll tal-Missier. Illum dawn l-ommijiet jinsabu wkoll addolorati, wieqfa taħt is-salib, imnikkta, imbeżża, għajjiena, Imbikkma f'dan il-qwiet ta' dmugħ. Għax id-duluri ta' Ommna Marija mhux biss illum iżda kuljum.